Helo, mis Matthias yn hyn, a beth rwy'n sy'n dangos chi heddi yw gwefan sy'n weithiau diddorol i fi, gwefan o'r enw wordclouds.com. A beth mae hwn yn gallu gwneud ydy creu patrymau fel hyn mas o geiriau. Ac um, mae hwn yn eitha diddorol nawr, os ydych chi'n adolygu falle neu os ydych chi eisiau gwneud rhyw prosiect ar gyfer Cymraeg, Saesneg, neu wrth gwrs unrhyw pwnc arall. Nawr, dyma ffordd mae fe'n gweithio. Chi'n mynd lan ar y top fan hyn, ac wedi chi'n mynd mewn i words lists. Nawr, chi'n lli gweld fan hyn, mae hwn i gyd mewn fan hyn yn barod, ond beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n mynd i gweud Paste type text mewn fan hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i roi y testyn dwi sy'n rhoi mewn, mewn i fyna. So dyma beth dwi'n mynd i ddewis, cerdd Hedd Wyn, ac dwi'n mynd i just copi hwnna, ac wedyn dwi'n mynd i ddido fe mewn, sef Ctrl V, mewn i fan hyn, a wedyn dwi'n gwasgu Apply. A, chi'n gallu gweld, mae'n creu patrwm i fi fan hyn. Ond os chi'n gallu gweld, mae pob gair yr un maint. Mae pob gair yn cael yr un pwyslais. So dyma beth gallwch chi gwneud wedyn. Mynd nôl i'r word list, ac wedyn gallwch chi mynd trwy pob gair, a wedyn rhoi mewn beth yw'r pwyslais i chi sydd am yr gair yna. So, um, awdurdod. Uh, falle bod awdurdod yn fwy bwysig, so ni'n mynd i roi dau fyna. Um, wedyn, bechgyn, cerdd am y rhyfel byd cyntaf, um, bechgyn a dynion ifanc yn cael eu lladd, so falle roed hwnna ymladd, falle bod ymladd yn fwy pwysig eto, a wedyn ewn ni trwy ddod rhain i gyd nes i ni'n hapus gyda yr um, y pwyslais ni wedi rhoi ar pob gair. Falle bydd hwn yn um, ymarfer da i chi jyst i um, adolygu cerdd neu rhywbeth, neu cygweld beth yw ystyr cerdd mewn ffordd gwahanol i beth ych chi'n gwneud ar hyn o bryd. So lladd 5 A wedyn uh, mynd lawr fan hyn nawr. A Heddwyn yn Chris Jones, o falle bydd hwnna yn 5 fyna. A wedyn dyn, roed hwnna yn 4. OK, so ni'n basgu apply. Ac wedyn mae'n newid hwnna i fan hyn. Chi'n gweld nawr bod yr geiriau uh, dw i wedi um, pwysleisio yn fwy. Nawr, beth gallwn ni gwneud wedyn? Gallwn ni uh, gwneud yr er gap size yn fwy os o'n ni se hefyd. Hefyd gallwn ni newid e os o'n ise hefyd. So gallwn ni wneud beth bynnag. Wedyn, i ni'n gallu, ar hyn o bryd, mae'r geiriau gyd tu fewn i'r siap. Gallwn ni gwasgu invert a mae'r geiriau tu fas i'r siap. Wedyn, beth gallwn ni gwneud ydy Dewis siap hefyd. So gallwn ni dewis un o'r siapau hyn, a wedyn ni'n gallwn ni rhoi de mewn i fyna. Nawr, mae angen i chi wneud siŵr bod chi'n dewis rhywbeth addas wrth gwrs, neu gallwn ni upload. Ac os ni'n gwasgu upload, ni'n gallu dewis siap. So beth gallwn ni gwneud wedyn, dwi ddim yn gwybod os mae rhyw siap uh, addas gyda fi fan hyn, ond falle bod e, falle bod e ddim, fi ddim yn siŵr. Um, right. Gwn i o, oh ie, yeah, plain map, map o Gymru. Fi'n gallu rhoi hwnna mewn, a mae'r geiriau nawr tu fewn i map o Gymru. Wedyn, gallen ni cael y masg orno, ble chi'n gallu gweld cefndir y map fyna. Wedyn ni lli newid y thema, a mae hwn yn newid y lliwiau i gyd, so gallwn ni newid y lliwiau fan hyn. Okay. Um, gyda dim problem o gwbl. Ac wedyn beth gallwn ni wneud yw dewis y lliwiau os o'n ni eisiau fan hyn. So gallwn ni dewis lliw A wedyn apply, chi'n gweld mae rhai pethau yn newid fyna wedyn. A wedyn fonts, rwy'n gallu newid y font, a wedyn wizard, fe fi'n gallu just rhoi pethau mewn a mae'n creu ar ben unan. Nawr os dwi'n safio hwn, na gyd fi'n gwneud yw bod dwi'n deall y goden ac uh, gallai wedyn uh, argraffu fe, neu gallai i uh, Copio fi gyd os o'n eisiau hefyd. Um, so, dyna ni, dyna ma, pa mor hawdd yw hwnna. Ac o'n chi gweld fi sy'n gallu safio fe llun os o'n eisiau, um, gyda dim broblem. Right, dyna ni, word clouds, gyda s, wordclouds.com. Oce, okay, diolch yn fawr.